Yoo ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mema mo akwaaba wɔ Ananse sukuu mu ha. Me din de Rocky Nana Marfo. Ɛnɛ nso meresan de ɔnwam ho bɛ abrɛ wo. Ɛno nti mato ne din sɛ abɛbu adesua a ɛtɔ so mmienu, nkyekyɛmu mmienu. Nti mom yɛnkɔ anamoafoɔ asoyɛɛ so na yɛnkɔtie nea ɛwɔ hɔ. Wiɛ, mpanin se agyanan ntoasoɔ na ɛkum wansenampo bi. Ɛna me, me nana mafo me nso mabu me bɛ sɛ, sɛ agyanan ntoasoɔ bɛkum wansenampo bi a, na ɛgyina Deɛ ɛdi kan no so, wei yɛ ɛbɛ a atɔ hyehyeehye, obiara mmui, me ara na mebɛ a. Nti wobu a wotumi bɔ me din, wobu saa bɛ yi a wotumi bɔ me din de bu. Ɛɛ wobu wobɔ me din Rocky Zee nso so a, m'ani bɛgye pa ara, ɛna wobɔ me din Nana Marfo nso a, wontoo kwan. Enti, ɛdeɛ bɛn na ɛda pa so nnɛ? Ɛyɛ a metaa te sɛ mede asase anya wam. Na yɛrepa kyerɛ sɛn? Sɛ yɛka sɛ mede asase anya wɔn a, yɛrepa kyerɛ sɛn? Mom yɛnkɔ nananom asoɛeɛ so, na yɛnkɔtie deɛ ɛbaeɛ a saa yɛnyaa saa ɛbɛ no. Mom yɛnkɔ. Ɛwiee, nea ɛyɛ maa ɛbɛ no baeɛ no, ɛnnie, ɛyɛ ɔnwam na ɔkɔɔ ɔnanka hɔ sɛ ɔkɔ akɔpɛ bosea akɔ akɔyɛ ne yere ho adeɛ. Ɛna ɔnanka ka kyerɛɛ ɔnwam sɛ, daabi, wɔn a mebɔɔ mo bosea no, ɛnyɛ ebi ne wo, ɛfiri sɛ wo deɛ wowɔ ntaban, woyɛ ntakraboa a wotuo. Me nso so, ɛnyɛ adeɛ a mɛtumi atu aba baabi a wɔ, ɛba ne sɛ ɛberɛ no aso, bɛtua na wamma a mɛtua a, Menim ɛkwan biara a mede wo bɛfa so a me nsa bɛka me sika. Ɛma ɔnwam su gu ɔnanka so saa ma ɔnanka huu no mmɔbɔ na ɔbɔɔ no bosea. Ɛberɛ aso, ɔna, ɔnanka regye ne sika. Ɔnwam abɔ n'anim bidie ato baabi sɛ sika no ɔntua. Ama wɔn anka soma, wɔasoma abɔfoɔ sɛ wɔnkɔ nkɔgye sika no mmra. Obi a ɔbɛkɔ biara asɛm a ɔma wɔka ne sɛ, ɛnyɛ wo nkyɛn na mebɔɔ bosea no. Ɛna ɛnyɛ wo nkyɛn na mebɔɔ bosea no nti menyɛ adeɛ a meretua sika no ama woɔ. Nti wopɛ a kɔ na kɔka kyerɛ wɔn anka sɛ ɔnkɔpɛ ntaban. Ayɛ ntakra tuatua sɛ obetumi de atuo aba abɛda ne ka wɔ me ara me nkyɛn. Ɔno ankasa ba deɛ a, mede n'adeɛ bɛma no, na wo deɛ, meremfa mma wo. Na mmom sɛ metua so so deɛ a, agye sɛ ɔnanka aduru baabi a mewɔ yi ansa na mede ama no. Ɔnanka nso sɛ ɔse, ei, na me nso so na ntaban yi koraa sɛ sɛ menya bi a, mɛyɛ dɛn na mede atu? Ah, ɛnneɛ mmɔborɔwa. Ɔsɛ ɛnneɛ ɔ- ɔde ne nyinaa ma Nyame. Mmoa nso bɔ mpaeɛ, nti ɔnanka ɔde ne nsɛm nyinaa ma Nyame. Ɛyɛ na ebire bi na ɔpɛ siiɛ, ɔpɛ siiɛ paa saa afe no, ɛma nsuo nyinaa wee na epom hɔ na aka nsubura baako pɛ, ɛno pɛ na na nsuo wɔ mu a kyerɛ sɛ ɛnweeɛ a mmoa nyinaa, mmoadoma nyinaa a ɛbɛn epom hɔ no nyinaa, na ɛwɔ epom hɔ nyinaa no, ɔhɔ na na wɔba abɛnom nsuo. Na wei na ɔwam, ne yere rekɔ abu, nti no ɔrekɔ akɔboa no sɛ ɔrekɔ akɔtete kɔtɔfa de ama no na ɔde Ɔde akɔ n'abu, ɔde si n'ano kwan. Akyire mede saa ɛbɛ no mede bɛbrɛ mo, ɛno me ara na matwerɛ m'adeɛ. Nti ɔkɔ akɔte kɔtɔfa de akɔ akɔboa ne yere. Na sɛɛ baabi a ɔkɔ akɔtu kɔtɔfa no, ɛhɔ ara nso so na ɔnanka da. Na ɛberɛ a ɔkɔtutuiɛ no, na ɛdidi kan no, na ɔnanka da. Nti, ah, ɔnanka nyanee na ɔhuu sɛ, ei, owura yi a ɔde me ka yi, ɔnnie, na na sɛ ɛyɛ ne sɛ daeɛ. Nti na ɔhwɛ ade no dinn sɛ daeɛ, nti ankyɛ na ɔwam tee ne kɔtɔfa na ɔtuiɛ. Ankyɛ na ɔsan baa biom. Nti ɔbaeɛ a ɔbɛsii kenken ɔde n'ano bɔɔ kɔtɔfa no mu sɛ ɔtu pɛ ɛna ɔnanka yerɛɛ no. Nti mohwɛ a ɔnanka ayere no Dwedweredwee wɔ ha sei, ne na ɔde a wasɔ ne nan na ɔse owura mehia me sika. Na ɔse o mesrɛ wo, wo deɛ wogyaa me a mede w'adeɛ bɛbrɛ wo na ɔse daabi. Ɛnnɛ a manya wei, ɛnnɛ mahu manya wɔ asase so. Onyankopɔn na ɛde wo abrɛ me, meda asase anya ɔnwam. Nti meda asase anya ɔnwam, ɛnyɛ mede asase. Biribiara nni hɔ a ɛbɛtumi aka me di asaase. Ɛnna mede Kofi, mede Kwame, mede asaase. Na kyerɛ sɛ wo din na ɛde asaase na wode anya nwa mu anaa? Daabi, yɛmmu no saa. Nti ɛnnɛ makyerɛ wo. Na saa asɛm wei a na ɛtaa si sɛ mede asaase anya anaasɛ mefa no sɛ asɛm yi sɛ obi tumi kɔbɔ obi nkyɛn bosea, obi kɔgye obi adeɛ sɛ o mede bɛpa sisi a woankɔ ankɔdan no a nipa korɔ no ɔmfa mma. Ɛnyɛ mmo ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ nnipa nko ara na ɛyɛ, mmoa nso ka ho. Wɔn deɛ sɛ mo ara moahu seesei ɔwam deɛ ɔkɔkɔ yɛɛ yei. Nti seesei yi, ɛnyɛ ɔ ɛnyɛ nnipa nko ara na ɛyɛ. Na ɛbɛ yi baabi a wobɛtumi agu no, sɛ ebi a adeɛ a w'ani nna soɔ, anaasɛ ebi a ade no woapa ara wo wo nsa anka. Nso afei deɛ, mpofirim ara na wo nsa ka adekorɔ no. Ɛhɔ na wɔbɛbu saa bɛ no sɛ, Wei deɛ, meda asase anya ɔwam. Sɛ ebi a krakye bi a wopɛ ɔbaa bi na ɔbaa no wayɛ ara afei dɛ wayi wo wabɔ w'anim bi deɛ wayi wo a w'adwene ato baabi sɛ afei dɛ wɔ ha na santan wo nie na ɔda w'anim a meda asase anya ɔwam. So moate nea merepa akyerɛ no ase? Meda mo ase. Mommeɛnkɔ yɛn anim. Yoo masan aba. Adekyerɛ yi, mo a na mo sɛ mopɛ no tiatia, nnipa bi afrɛ me aka sɛ wɔpɛ no tiatia, nti agya mmɔborɔ, ɛsɛ sɛ me nso metwa no tia sɛ ɛbɛyɛ obiara bɛtumi ahwɛ bie. Nti sɛ adekyerɛ wei nso sɛ kɔyi a, ma me kokuromoti na ɛkɔ soro no fa ma me, na fa kɔma wo nua bi na ɔno nso so ɔmu bɛ no yie ne yɛkasa ne nkɔ nkan Mepɛ sɛ mede ɛbɛ no bebree ba na ne ɛmu wowa, anansesɛm na ɛwɔ mu na wowa ne nsɛm na ɛwɔ mu na na ɛwowa. Nti mepɛ sɛ metwitwa so kakra, nti sɛ matwa so kakra, meyɛ sɛ ne ɛbɛba biam no, sɛ mɛtumi atwa so biam a, ɛna mo mma mo werɛ mfi. Ɛsɛ sɛ baabi wɔ hɔ na mefom yɛ a, Na moafrɛ me aka akyerɛ me sɛ nea na nkurɔfoɔ reka yi, na ebiara ne sɛ obi nso afrɛ me aka sɛ, Nnipa no nyɛ baako, bebree, na aka sɛ, Wɔ ha deɛ no anka etumi kɔ fam kakra, anka ebetumi de ama ɔsomasi bi a ɔde kɔma no a ɔse, O, ade no ɛwa dodo, nti no sei mete so sɛ ɛbɛyɛ a obiara betumi ahwɛ bie na obiara nso atumi atie bie. Meda mo ase ne hwɛ a abrao.